Għal dawn l-aħħar 25 sena, il-Fundazzjoni Midla mad-Dawl tat servizz lil numru ta' priġunieri, eks priġunieri u l-familjari tagħhom li xtaqu jew kellhom bżonn l-għajnuna fi żmien diffiċli tal-ħabs. Il-Fondazzjoni tat għajnuna soċjali u materjali lil mijiet ta' priġunieri, anki lil dawk li skontaw is-sentenza tal-ħabs, ħarġu barra u sabu ruħhom f'diffikultajiet, għenet kemm lilhom kif ukoll lill-qraba tagħhom. Issa midla mad-dawl li se tkabbar is-servizzi tagħha biex tkompli tgħin lill-priġunieri, il-familjari u t-tfal tagħhom b'mod professjonali. Il-Fondazzjoni se tibda toffri servizzi ta' terapija għal tfal u familji ta' qraba li bħalissa qed jiskontaw xi sentenza jew li jinsabu taħt arrest. Mhux biss biex tgħinhom ikkampaw bis-sitwazzjoni, iżda fuq kollox bi tħejjija għal meta jerġgħu jingħaqdu flimkien. Jekk inti priġunier. Eks priġunier jew jew forsi għandek il xi ħadd qed jiskonta sentenza għal ħabs. Raġel, mara, il-partner, it-tfal. U minnu. Il-Fundazzjoni tixtieq tistiednek biex tiġi tkellimna ħalli nuruk kif nistgħu ngħinuk. Il-Fondazzjoni Mid-Dlam mad-Dawl ilha għal dawn l-aħħar 26 sena taħdem qatigħ ma' dawk il-persuni li jinsabu fil-ħabs. Però riċentament, anki wara studji li saru anki fis-soċjetà, meta l-persuna li tkun residenti fil-ħabs toħroġ fis-soċjetà, instab li l-familji tal-residenti ta' ġol-ħabs jgħaddu wkoll minn ħafna tibdil f'ħajjithom u jkollhom ukoll bżonn ħafna għajnuna. Allura, riċentament tnieda programm bl-isem ta' Logged Out, probabbli diġà fhimtu għaliex logged out, għaliex meta l-persuna li kienet skontat is-sentenza il-ħabs toħroġ barra mhux dejjem issib il-bibien tas-soċjetà miftuħin u permezz ta' dan il-programm Logged Out li fih anki terapisti tal-familja se jkunu Jistgħu jiġu megħjuna mijiet ta' familji u hawnhekk qed ninkludi kemm il-ġenituri wkoll ta' persuni li kienu l-ħabs kif ukoll it-tfal tagħhom jiġu megħjuna sabiex ikollna soċjetà aħjar fil-verità għaliex għal kull wieħed u waħda minna jaqbel li min joħroġ mill-ħabs ma jerġax isib ruħu fiċ-ċirkostanzi li daħħluh hemm ġew. U llum bi pjaċir għandi miegħi lil waħda mit-terapisti tal-familji li taħdem f'dan il-programm Maria Jones, Insellimlek Maria. Insellem lilek tman. X'tip ta' terapija toffru? U ħa nibdew pereżempju jien għedt kemm il-ġenituri tal-persuna li tkun qed tiskonta s-sentenza jkollha bżonn ċertu għajnuna, kif ukoll il-familja immedjata bħat-tfal u l-partners tagħhom. Qisu tajjeb nispjegaw li meta jkollna nirċievu referrals, l-ewwel nett ir-referrals jistgħu nirċievuhom kemm mill-ħabs stess, mill-professjonisti li jaħdmu l-ħabs u li qishom jaraw dawk l-inmates li lesti għal dan il-proċess tat-terapija tal-familja, u anki minn barra, jiġifieri dawk il-familji li qegħdin hemm barra li għandhom lil xi ħadd għażiż li jgħat il-ħabs u li jħossu l-piż tal-priġunerija anki fuqhom minn barra. Bħala x'tipi ta' terapija noffru huwa l-ewwel nett naraw daqsxejn qisu l-bżonnijiet, xi bżonnijiet huma. Nitkellmu l-ewwel anki mal-familja, naraw qishom is-sitwazzjoni tagħhom fi xehda, min huma n-nies ikkonċernati, x'kif semmejt tajjeb inti, in-nies jistgħu jkunu differenti, hemm il-ġenituri, ikollna l-partners ta' dawn in-nies li qegħdin il-ħabs, ikollna anki ex partners li però għandhom it-tfal magħhom, allura r-relazzjoni magħhom ir-relazzjoni tibqa' xorta bħala l-ġenitur tat-tifel jew it-tifla. So hemmhekk naraw ħafna l-importanza li nsaħħu din ir-relazzjoni anki jekk ma tkunx dik ta' mħabba kif wieħed forsi jista' jista' jaħseb. biex inkomplu nsaħħu l-bridges bejniethom. Kemm hu importanti, Maria, li meta joħroġ mis-sentenza li jkun skontha u jmur lura ġo jsib is-sembjanza ta' normalità, isib familja li ttih ċertu ammont ta' sapport. Qed nitkellem anki fuq il-familja estiża. Naħseb fil-verità hija kważi kollox. Meta meta priġunier joħroġ mill-ħabs u u ma jsib il-ħadd jilqgħu ġo dar, jissapportjah, itih dik il-fiduċja, huwa faċli ħafna li jerġa' jaqa' fil-patterns ta' qabel ta' dik l-imġiba mhux xierqa. Jiġifieri aħna proprju hemmhekk huwa l-intervent tagħna biex inwittu t-triq għal din għal din għal relazzjoni iktar faċli. Mhux faċli għax ovvjament ikun hemm ħafna imġiba tal-passat li forsi kienet weġġgħet u proprju qisu dan is-sens ta' ta' maħfra, ta' rinkonċiljazzjoni fuq hekk naħdmu l-iktar. fejn jidħlu t-tfal, minn xiex jgħaddu t-tfal tal-priġunieri, tal-persuni li jkunu fil-ħabs? Kull individwa hija differenti, però qisu l-iktar temi li joħorġu huma t-temi tal-mistħija, li ma jkunux iridu jgħidu lil sħabhom, lil tal-iskola li missierhom jew ommhom qiegħda l-ħabs. Anki dik il-frustrazzjoni li ma jistgħux jarawhom, li ma jistgħux igawduhom kif igawduhom forsi, kif jaraw forsi lil sħabhom igawdu l-ġenituri. Jimmissjawhom ħafna. u anki jkunu ddispjaċuti u rrabjati għall-ġenitur proprju għax ikun għamel ċertu affarijiet li qishom qed ibatu jħossuhom li qed ibatu huma direttament il-konsegwenzi. Bħala terapisti, tagħmlu reaching out intom fejn tkunu tafu li pereżempju hemm dawn it-tfal qegħdin fi skejjel u mhumiex għaddejjin bil-ħajja normali tagħhom hekk ikun hemm min-naħa tal-għalliema, min-naħa tal-kapijiet tal-iskola? Iva, l-iskejjel kollha ġew infurmati, għamilna meetings magħhom biex proprju ngħidulhom dan il-proġett ħalli x'ħin huma il-persuni diretti li jaħdmu mat-tfal jaraw li forsi għandhom xi student li għaddej minn din is-sitwazzjoni, jirreferulna. U s'issa t-talba ntlaqgħet tajjeb ħafna. Ok, it-terapija li ssir mal-persuna nnifisha li ħarġet minn ġol-faċilità korrettiva? Aħna priferibbilment nibdew naħdmu mal-persuna meta tkun għadha ġewwa l-ħabs, ħalli intuha qisu dik il-possibilità li titkellem b'mod fejn naraw il-bżonnijiet tagħha U mbagħad il-ħsieb huwa wkoll li nkomplu waqt wara li toħroġ minn hemm ġew. Kemm individwali jew inkella familjari skont il-bżonnijiet li jkollha. Huma ta' barra minn hawn iċ-ċirkostanzi li jistgħu jwasslu lil kull persuna ġewwa l-Faċilità Korrettiva ta' Kordin? Assolutament le. Jiena qed nitgħallem minn mindu bdejt naħdem f'dan il-proġett kemm l-iktar persuna li forsi nistgħu aħna nikkunsidrawha normali so to say tista' tidħol il-ħabs. Huwa faċli ħafna li inti tiżbalja, li inti qisu l-esperjenzi tal-ħajja iwassluk biex biex tagħmel ċertu affarijiet li mbagħad ħadd b'ħadd isewwa ġustament il-konsegwenzi tagħhom, però huma varjati mmens, kull każ huwa dinja għalih. Però mbagħad għandek dik il-ċirkostanzi li qishom jirrepetu ruħhom minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Dawna jridu terapija differenti mbagħad ladarba joħorġu mill-ħabs. Forsi l-isfida hi ikbar hawnhekk? Naħseb hija ħafna ikbar l-isfida għax qisu hawnhekk il-pattern ikun forsi ndara iktar, allura ma jkunx ma jarawx il-bżonn, jista' jkun li jaraw aktar diffiċli, iktar aċċettabbli. Iva.